Machiegni an Ajwang' Junior. Bang' timo nonro mararieya ma bende aduogo afwenyo ni kar oganda nyalo mana gombo gimoro ka onge to ka osemiyi godo to nyalo biro mang'eny matami ting'o. Adonjo e dala moro pacho kaendi kama bende nitiere rowere ariyo ma bende nigi del mapek miwuoro minyalo neno niendi ni mana gi higni abich kende to en gi kilo noendi madirom pradek machielo iluongo ni Pauline ni mana kanyo endi gi higa achiel to kilo mare bende oloyo kanyo endi achiel Agoyo mbaka kodgi kaka AJ Media to gimedo lerona kanyo ni kaka jonyuol mag nyithindo gi eki nine ginyuologi ka bende gitindo ahinya to kaka gimedo dongo to bende dendgi medo bedo kanyo endi maduong' kaka inyalo neno e picha mara. Oganda moko wacho ni samoro chiemo mang'eny kata bende mbadho kanyo endi del monte kaachiel gi nyama choma nyalo miyo ng'ato bende dende obi mang'eny ma iye yondhre to oyo mano endi en mana paro mar dhano owuon. Nitiere jomoko ma nigi ng'ol mar del mapek kata bende del mang'eny ma wuothono endi iluongo ni response. Bende kaka nasenyisi motelo ni kilo mare ng'eny mathoth kendo bende iye oyondhore mokalo. Wuon mare yudo tich matek ahinya e kinde ma bende okawo ting'ne mondo bende otere ot kata bende ogole oko. Wira duto ok onyal timo kende kamano endi nikech pek mar del mare ne eratilno endi mang'eny matamre gi nono. Jopicha molo mondo bende ogo picha mondo oket kuondego eki mag mbui. Ni wera ok onyal dhi e tich mondo oyud gino endi mondo opidh godo nyithindo gi eki nikech osiko pacho kendo bende nyaka ong'i ni to gichamo ang'o to giriyo nade to bende giluokore. Jonyuolgi go erokamano ne jogo eki ma bende omolo kaendi gomenda ma balang' mondo bende ochwal kony kanyo endi ni nyithindo ariyogi eki ma bende osebedo ka kalo e ngimano endi matek tweta wera gin gi del mapek. wagoyo mbaka kodgi kendo gimedo wacho ni kane ginyuolo nyithindo gieki to ne gin kanyo endi gi kilo matin ahinya to kaka gimedo dongo to dendgi nobedo kanyo endi madongo maduong' ahinya Pauline moting'ni endi bende nyathi matin e odni to miyo min mare wich, ma, e, wich, ma, wich bar ahinya wira bende en gi kilono endi mathoth inyalo neno nitiere oganda moko ariyo ma bende ni kodgi ka magi bende gin jomoko ariyo ma bende nobiro e familia niendi mondo giwuoth kaka joka ng'ato achiel kendo bende gitemo lero ne AJ Media kaka bende gisedago kit ngimagi gitemo matek mondo seche moko giyuor kanyo endi wechego eki mag ting'o jim giringo ka gitwenyo gode to bende dendgi pok odok piny wacho ni osemwonyo yedhe osekoso chiemo to mago eki pok onyuolo olemo kata bende pok okelo ohala e lokruok mar kido mar ngimane kata mar dende dalani endi onge kom manyalo betie en mana par emipedho e liare bang'e to gibedo piny wera e kilo magin kata ratil magin godo kobetie kom to nyalo tur ngite Min miyo niendi ma en min Pauline nigi tich matek ahinya kaachiel gi wuoro mar dala niendi. Wira bende onge gino endi ma ginyalo timo mak mana wuok oko gokinyi mondo gigol nyithindogi oko kama bende giketogi gibudhoe nyaka sechego eki modhiambo. Rawera mineno korwako oguduno endi, inyalo paro ni en ng'at ma miyo. Ok en miyo ooyo, en ng'ama dichwo ma dende dende ng'eny kaendi matamre gi nono, kendo iye bende oyondhore. To ok ochamo kanyo endi nyama choma, kata bende ok omadho Del Monte. Ibiro medo paro ni jago niendi kata mana nindo kende nyalo tame, bende chiedho samoro nyalo tame, to okawo kinde mare mondo bende ogo mbaka kaachiel gi jonyuolgi kotemo nyisogi ni tuono nyithindo gi chiemo ok nyal nyuolo olemo moro amora e duoko ringre margi piny. Tudri koda an Ajwang' Junior mondo bende ayangni mathoth e tielo mar ariyo e sigana niendi mar jogo eki modak gi del mapek.